Azul fell-awen, Remḍan n lehna akken ma tellam, anda ma tellam. Aneḍleb di Rebbi d win ara d-yawin ḥellu n lehna d talwit i ddunit merra. Am akken teẓram, nekni s Imaziɣen netturebba-d f nnif d lḥerma deg idammen-nneɣ deg lawanect-a. Ass-agi ad d-nemmeslay ɣef mi ara d-ilal wegrud di tmurt Imaziɣen. Ɣer Imaziɣen s umata, talalit n ugrud d ayen yesɛan azal d ameqqran. Yettmaggaren iɛeggalen n uxxam s lferḥ akken tayemmat. Talalit n ugrud di tmurt n Imaziɣen, aṭas n tɣawsiwin i tt-yettabaɛen. Am akken neẓra belli tameṭṭut mi ara d-terbu ad tt-tqabel lqibla, lqibla-agi d tamɣart i yessnen i wannect-a. Akken mi ara d-ilal legdud-nni, tayemmat ad tezdew di tesga, ma d aqcic-nni i d-tesɛa, ma d aqcic i d-tesɛa, lqibla-nni ad teṭṭef amger. ad tesres di tama tayeffust n wexxam, d akken ad teṭṭef ṭṭezdam neɣ taxriḍt ad tt-tesres ɣef uqerruy-is, i wakken ad timɣur texriḍt-is u ad yuɣal d aqerru n wexxam. Ma d agla d taqcict i d-tesɛa, lqibla-nni ad teṭṭef aɣerbal lakk d taẓditt ad ten-tesres di tama tayeffust n wexxam.

Ma teslam i teɣratin, ad teẓrem belli ad tḥṣum d aqcic i d-ilulen. Ad nnejmaɛent tlawin n taddart d tirni ar wexxam n weqcic-nni i d-ilulen, s teɣratin lakk d tbuɣarin ara t-qablent. Ma d agla d taqcict annect-a yakk ur yettili ara. Ad nuɣal ɣer timiḍt. Aṭas n tyemmatin. i ijemɛen timiṭ n warraw-nsent i wakken ad d-ttmektayen temẓi-nsen. Aṭas daɣen n temɣarin i yettneffilen arraw n warraw-nsent s zzit uzemmur lakk d ssukkeṛ, di tɣerɣert neɣ di lqaɛa, qqarent-ak i wakken ad yeǧhid wegrud-nni u ad yeẓid am ssukkeṛ. Asefru n wass-a qqareɣ-as Ad k-weṣṣiɣ a mmi Tudert-ik xdem-as leḥsab Ur ttbeddil am tata Ma yeɛreq yixef n ṣṣwab Bdu-t-id s tirrugza Tirrugza tebna ɣef tidet Tidet, tidet ur tesɛi ndama! Tura mi meẓẓiyeḍ, meẓẓi ula d asirem-ik, ḥader ɣef tmussni ad tɣefleḍ, d tasarut n ddunit-ik. Lxir, lxir i gma-k ad txedmeḍ, ad yili si lisan-ik. Zwer lxir, zwer lxir ar da tafeḍ, ur tett ara lwaldin-ik. Amedfel, Amedfel yecbeḥ laṣel-ik ur ilaq ad yexnunes Amedfel yecbeḥ laṣel-ik ur ilaq ad yexnunes Ur tettara d ageltil wi iɛeddan yerkeḍ deg-s Eg-as ccan, Eg-as ccan amgellil yeckenḍḍḍen di tferka-ines. Uɣal d agellid n wawal iferrun timsal, yal taluft tefra yes-k. Di tqaɛet tenneḍ ccwal, ɣer lḥeqq ili-k d uzzal, ameɣbun ifreḥ yes-k. D imɣi, d imɣi ireṣṣan deg wakal, ccetlak tufrar, iswi-w, iswi-w ad zuxxeɣ yes-k.